Zuzret akken ad d-yili yenfeɛ d ameqqran i atmaten. Ameɣlal Illu yeẓẓa yiwen n leǧnan di Ɛidin ɣer tama n ccerq, yessers dinna amdan-nni i d-yemsel. Ameɣlal Illu yessemɣi-d si lqaɛa mkul ṣṣenf n ṭṭjur iɛeǧben i tmuɣli yelhan i wučči. Wagi i d ṣṣenf amenzu n ṭṭjur i d-yessemɣi Yillu di leǧnan. Tella ticcert, lfasila, la virgule. yessemɣi-d ttejra n tudert di tlemmast n leǧnan wagi d ṣṣenf wis sin si ṭṭjur i d-yessemɣi Yillu di leǧnan ticert neɣ lfasila virgule yerna-d ttejra n tmussni n lxir akked ccer

Yessemɣi-d ṭṭejra n tudert di tlemmast n leǧna. Yerna-d ṭṭejra n tmusni n lxir akked ccer. Taṣeddart tis 15 Ameɣlal Illu yeddem-d amdan-nni, isers-it di leǧnan n Ɛidin i wakken ad t-yexdem yerna ad t-iɛas. Ameɣlal Illu yumar i umdan yenna, tzemreḍ ad teččeḍ si ṭṭjur merra n leǧnan-agi, lameɛna si ṭṭjur neɣ si ṭṭejra n tmussni n lxir akked ccer ur tettetteḍ ara, axaṭer asmi ara teččeḍ seg-s ad temmteḍ. ad ɛiwdeɣ i lamer i d-yefka Illu Ameɣlal i umdan. Tzemreḍ ad teččeḍ si ṭṭjur merra n leǧnan, leǧnan-agi, lameɛna si ṭṭejra n tmusni n lxir akked ccer, ur tettetteḍ ara axaṭer asmi ara teččeḍ seg-s ad temmteḍ.

Tudert n dayem daxel n tmusni. D acu n tmusni? Tamusni n Yillu akked wawal-is. Ɣef ayagi ayetmaten yiwed lḥal nḥemmel tamusni yeɛnan tira iqedsen laxaṭer deg-sent i yeffer Illu leslak. Yasuɛ Lmasiḥ netta i d leslak d netta i tudert n dayem inig tettfetticem di tira iqedsent n wam deg-sent ara tafem tudert n dayem lameɛna d nutenti i d-ittcahiden fell-i amen asmi ara nwali di tira iqedsen illu i d-ittmeslayen Yella ad d-yettciri. Aciri d acu-t? Aciri d awali ara twaliḍ timsal uqbel ad d-leḥqent. Neɣ ad twaliḍ timsal ibeɛden yakan ulac wi yellan d inigi. Lameɛna Sidi Ṛebbi ak tent-id yemel. Ad d-fkeɣ amedya. Musa acḥal n leqrun acḥal n lesnin mbaɛd mi d-yexlaq Illu igenwan d lqaɛa d wayen akk yellan asmi i gura adlis-igi imuqqaren n Tawrat neɣ takwin xuruǧ lawiyin ɛaded tatenya Asmi gura Musa ayen iḍran di laṣel n ddunit ixef amenzu ixef wis sin Musa ur yelli wara dinna. Lameɛna imi yefka-yas Sidi Rebbi ad yili d nnbi, yesɛa allen icergen lsenin i icergen leqrun, iruḥ alami deffir alami d laṣel n ddunit, iwala izzi-yas-d Sidi Rebbi d acu i yeḍran, dɣa yeḥka-d timsal-nni yura-tent-id. Uqbel Musa yella nnbi niḍen, lameɛna nnbi-agi d Sidi Ṛebbi s timmad-is. Ur wehmet ara, ur zeɛfet ara, ur ttxiqit ara. Ayɣer i d-neqqar Sidi Ṛebbi d nnbi? Ila xaṭer Illu d netta i d amenzu i d-iccaren ɣef temsal ara d-yasen, ɣef temsal ara d-yasen ɣer zdat. Imi d nnbi i yella, d win iwalan, d win i d-iccaren, ɣef wayagi i d-nenna d akken Illu d netta i d nnbi amezwaru.

asmi gdenneb umdan inik adem yerwil iffer di telmast n ttjur dɣa inna-yas sliɣ ṣṣut-ik di leǧnan dɣa kini ugadeɣ ffreɣ isla ṣṣut d wagi i d ṣṣut i d-iceggeɛ sidi rebbi d amenzu uqbel ad d-yas netta ṣṣut-agi yuwi-t-id lambiya Ɣef ayagi, lanbiya asmi i yi-d-ussan, yiwen deg-sen yeḥya aɣeṭṭas, asmi t-seqsan nnan-as keččini d anwa-k? Ini-as nekk d taɣect n win yettɛeggiḍen deg uneẓruf, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Qeɛdet iberdan-nwen. Iwakken Ssid ad yas. Lanbya llan d taɣect. D wagi i d ṣṣut i d-iceggeɛ Sidi Ṛebbi zdaxel n lḥilat-agi n yemdanen i wakken ad d-ɛeggnen i umdan. Iban d ayen yelhan ad yaggad umdan laxaṭer yedneb. Illu iceggeɛ-d ṣṣut-is. Akk ṣṣut-agi yella yettnadi amdan, a Adam. Wagi d aseqsi amenzu di tiriqt-nsen. A Adam, anda-k? Illu yettnadi-d ɣef umdan. Lameɛna iceggeɛ-d qbel ṣṣut-is. La voix. Adam ini sliɣ i ṣṣut-ik. Ileḥḥu di leǧnan dɣa nekkini ugadeɣ ffreɣ.

Yeḥya aṭas-inek d nekk i d taɣect n win yettɛeggiḍen deg unẓar. Anwa yettɛeggiḍen deg unẓar? Anwa yessawal deg unẓar? Sufella d Yeḥya aṭas lameɛna win yettɛeggiḍen sdaxel d win as timad-is i yettɛeggiḍen di leǧnan n Ɛidin. Adem anida-k ay amdan, ay amdan anida-k? Ay amdan anida k-bɣiɣ ad k-selkeɣ Ay amdan anida k uɣal-d ɣur-i Ay amdan arwaḥ la xaṭer ur k-id-ufiɣ ara anida i k-ǧǧiɣ Ur k-id-ufiɣ ara anda i k-d-nniɣ ili Ilu ila ad d-ittnadi amdan Ay amdan andek Ass-agi mazal ṣṣut i ara yettɛeggiḍ. Ay amdan anidek. Asmi d-yusa Yeḥya Aɣeṭṭas yenna-d nekk i taɣect n win yettɛeggiḍen deg uneẓruf. Taɣect i ginsa d Rebbi d-yettnadin amdan uqbel ad d-ilḥeq. Afagi Yeḥya Aɣeṭṭas inek heggit simsiwit iberdan-is ad nɣer taṣeddart-agi kan.

segmet iberdan-is uqbel ad d-yaweḍ ssid iceggeɛ-d taɣect-is di lḥilat umuqqaren n lambiya lambiya i win d taɣect ṣṣut-nsen di rebbi ad tnadin amdan ad tberriḥen ttuba

aql-aɣ ad nettmeslay ɣef ṣṣenf amenzu n ttjurg ttjur n myal ṣṣenf yelhan i wučči iɛeǧben i tmuɣli act-agi s ṛṛeḥma-s i d ṛebbi ara ad nesselmed ass-agi asmi d-yemmeslay Yillu segmi s yeffeɣ-d lqanun seg imi-nnes teffeɣ-d ccariɛa i d-yefka i umdan d acu d-yenna umdan tzemreḍ ad teččeḍ ur tettetteḍ ara tzemreḍ ad txedmeḍ lameɛna ur txedmeḍ ara yella wayen i d-yefkan sidi rebbi i umdan yezmer ad t-yexdem

Ma yella nebɣa ad d-nnadi Musa zdaxel n leǧnan n Ɛidin, ad t-id-nwali deg qemmuc deg yimi n Sidi Ṛebbi d-yemmeslayen yefka-d lqanun. Tzemreḍ ad teččiḍ si ṭṭjur merra n leǧnan, lameɛna n ṭṭejra n tmusni n lxir d ccer ur tettetteḍ ara, laxaṭer ass-n ara teččeḍ seg-s ad temmeḍ.

tella ṭṭejra n tudert yellan di tlemmast n leǧnan d tigi i d ṭṭjur kan i yezmer ad d-yečč seg-sent umdan yella ṣṣenf niḍen n ṭṭjur isem-is ṭṭejra n tmussni lameɛna n lxir akked ccer yenna-d ur tettetteḍ ara seg-s laxaṭer ass-n ara teččeḍ seg-s ad temmteḍ

di lqaɛa teḥṣam akken dakken isṛail d tamurt anda i d-iceggeɛ sida ṛebbi lqanun neɣ ccariɛa asma ttmeslayeɣ akkagi llant temsal i ilaq ad tekkseḍ seg uqerruy-ik tamussni n lekdeb tamussni ur yemɛinen ara ad tsersiḍ ayen ara k-d-fkeɣ akan axaṭer d tidet illu asmi d-imeslay ɣef leǧnan yella yettwali yiwet n tmurt anda ara yessersi awal-is awal i d-yeffɣen seg yimi-s yella tzemreḍ ad teččeḍ lameɛna ur tettetteḍ ara

yezmer ad yečč seg-s umdan wi ṭejrani niḍen ini ɣef dinna d ṭejra n tmusni n lxir akked ccer dinna yenna-d ur tettetteḍ ara laxaṭer ass n ad teččeḍ ad temmteḍ

asmi d yemmeslay sida rebbi yefka-d lqanun neɣ ccariɛa iceggeɛ amdan ansi yezmer ad d-yečč ad d-ldiɣ snat n taciwin ad d-iniɣ meyya n ṣṣenf n ṭṭejra yemmeɣ-id di lawan-is yeddem lfakya di lawan-is ur ttɛuddut ara d akken ttjurgi mxemment akka bɣint d alafwa non non non meyal ṣṣenf n ttjur yemɣi-d meyal ṭejra temɣi-d di lawan-is tɛelleq lfakya di lawan-is

Iɛelleq lfakya di lawan-is. Aql-aɣ ass-agi ad d-nettmeslay ɣef ṣṣenf-agi kan n ṭṭjur i d-yudder d amenzu, ṭṭjur n myal ṣṣenf iɛeǧǧben i tmuɣli yelhan i wučči. Ɣef ṣṣenf-agi kan amenzu ara d-nmeslay. Wagi xedmeɣ-t-id d asaru s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi.

mi d-iqqar Sidi Ṛebbi d ṭṭjur d anwa i yettwali Sidi Ṛebbi s ṭṭjur yettwali lambiya akk lambiya i d-yusan llan seddaw n ccariɛa win ad babat neɣ abraham yella seddaw n ccariɛa

laṣel n ddunit ad ndem laṣel n ddunit yetmaten ad ndem taṣeddart

26, Genèse chapitre 26. Ad nɣer tiseddarin i gitimenza. Ad bduɣ si seddarit tis rebɛa. Ad seftiɣ tarwa-k, ad ten-rreɣ d aṭas am yetran deg igenni. Ad fkeɣ i tarwa-k Timura-agi merra, leǧnas merra n ddunit ad ttubarken s tarwa-k. Axaṭer Abraham yuɣ-iyi awal, yeḥrez lumuṛ-iw, lewṣayat-iw, leqwanen-nni-w akked ccariɛa-w. Ansi d-yekka wayagi? Ansi d-yekka wayagi? D acu-t lqanun ccariɛa-igi i yellan di lweqt n Abraham, di lweqt n Habil, di lweqt n Nuḥ? I Nuḥ amek i d-yerra s lexbar d akken ilaq ad ilḥu akked Sidi Ṛebbi? amek i d-yerra s lexbar Nuḥ? amek i d-yerra lweqt amek i d-yerra s lexbar Habil d akken ad yeɛbed Ameɣlal? Twalam ayetmaten? Ccariɛa teffeɣ-d deg mi n Sidi Ṛebbi. Illu ad k-d-ini atah wayen ara txedmeḍ, atan wayen ur txedmeḍ ara. Ar ass-agi mazal lqanun-igi hatan d acu ara txedmeḍ, hatan ur zmireḍ ara ad txedmeḍ annect-agi, toujours mazal-it valable.

asmi d-imeslay sida rebbi wemdan yefka-yas-d lqanun di lǧnan ihedder-d ladɣa am akken i d-ihedder i abraham yesɛa yefka-yas-d leqwanen lumuṛ ilaq ad tent-yeḥrez ama netta ama d dderya ara d-yeftin seg-s iwakken ad ilin ad sɛun lɛalaqa lɛali akked Yillu. Kif kif Adam, ila d jeddi-tneɣ neɣ ila d baba-tneɣ. Iswi, iswi n Yillu d akken Adam akk d twacult-is ad ɛebden Ameɣlal amek asmi ara aɣen awal-is. Mais asmi ad ɛṣun ad yili upṛublem la même chose. Kif kif ula d keččini d kemmini neɣ nekkni ass-agi. Asmi ad d-yefk Sidi Rebbi lqanun, yenna-ak ha-t-an wayen i tzemreḍ ad txedmeḍ, ha-t-an wayen ur ilaq ara ad txedmeḍ. Ass-agi ad nwali llan wagad yebɣan ad lḥun akked Yillu, wala meɛna akken bɣan nitni sɛan Yillu ur yettfunksiyoni ara akkagi, Yillu ur yettwaxdam ara akkagi. Ḥṣu dakken yella wayen i tzemreḍ ad txedmeḍ yella wayen ur tezmireḍ ara ad txedmeḍ asmi yettwali sidi rebbi ihi ṭṭjur-agi yessemɣi-tent-id myal yiwet di lawan-is myal yiwet tɛelleq lfakiya wigi yakk ṣṣenf-igi amenzu i d-nettmeslay akigi wagi yakk d lambiya amdan yezmer ad iruḥ ad yeǧǧ

ذي deg uhlili amenzu taseddarin timenza ad twalim d akken icuba neɣ yessemgar-d s iderbi amdan icuba-t ɣer ṭejra yezgan ɣer rrif n tregwa n waman inik ifrawen-is ur ttɣaren ara yerna ad yefk lfakya di lawan-is amdan icuba-t s iderbi ɣer ṭejur ɣef ayagi S ṭṭiq n lweqt ur nebɣi ara ad d-nejbed aṭas n tseddarin-agi kan, afk-awen-d kan amedya neɣ sin i wakken ad teẓrem f acu d-nettmeslay. Icuba Sidi Ṛebbi amdan ɣer ṭṭjur. Ɣef wagi nenna d akken d ṭṭjur-agi n myal ṣṣenf, yelhan i wučči, iɛeǧben i tmuɣli, Wigi i d lanbiya. Myal yiwen yeffeɣ-d di lawan-is, myal yiwen iɛelleq lfakya di lawan-is. Selmaden agdud n Sidi Ṛebbi, yettunefk-as ad yečč, ad yessemḥes, ad yerdi lefɛal, aselmed-igi n lanbiya. Isṛayil ḥemmlen lanbiya, dabur laxaṭer cebḥen, yernu lfakya-nsen neɣ aselmed-nsen yelha abraham twalam di tira qedsen nwali aṭas n lanbiya i yellan mya lnbi i d-yudder sida rebbi di tira iqedsen iɛelleq-as lfakya-ines ad fkeɣ amedya Ayub d win yenneɛtaben aṭas d ṭṭejra iɛelleq-as Sidi Ṛebbi lfakya asmi s ṣṣber keččini tura ass-agi ma tebɣiḍ ad tlemdeḍ ṣṣber ad truḥeḍ ad d-nadiḍ takteft-agi n Ayub ad twaliḍ malgre leɛtaben-ines malgre lehlaken-ines d wamek t-iwet weɛdaw yesɛa ṣṣber yenṭeḍ ɣer Sidi Ṛebbi iḥemmel Illu

Ayen i d-yudder akkagi ɣef Yacuɛa. Tebɣiḍ ad tnadiḍ lekyasa, ruḥ ad teɣreḍ lemtul neɣ ad teɣreḍ tiktabin n Sliman Agellid. Tebɣiḍ ad tlemdeḍ taẓallit, ruḥ ad teɣreḍ ihellilen. Ad twaliḍ ma Dawed dinna amek yeɛteb, melmi mi yeḥzen amek yeẓẓul, mi yefreḥ d acu yexdem, mi d-zzin fell-as yeɛdawen d acu i yexdem. wagi yakk d ttejra isem-is Dawed anda ara d-teččeḍ aselmed lfakiya ttejra yakk taneggarut di ttjur i d-yemɣin n ṣṣenf i yamenzu isem-is Yuḥenna lfakiya i iɛelleq sidi rebbi i ttejra-agi umu qqaren akka Yuḥenna

Ayen i k-id-yenna di lǧenan d anect-agi kan i gezzuzar Sidi Ṛebbi myal eh, lweqt d acu d-yefka. Myal lawan d acu d-yefka Sidi Ṛebbi. Asagi ad twaliḍ qad lɛehd aqdim, lɛehd ajdid, wigi akk d li d-iṭay ubeɛd ad ten-wali. Aqla ken-ttawi ɣer tazwara anda i yella, anda i d-yebda Sidi Ṛebbi timsal. Nruḥ ɣer lsas n wexxam. ikken akken ad nwali timsal amek irsent ayɣer i t-yessers Yillu akkenni asmi d-immeslay Yillu yefka-d lqanun ccariɛa umbeɛd asmi d-yuweḍ lawan anda a t-id-yessers wayagi akk i medden merra yefka-d lqanun neɣ ccariɛa s ufus n Musa Musa i d-yusan ccariɛa Mmektit-d dakken asmi i iceggeɛ Sidi Ṛebbi Musa zdat n Ferɛun, ini-as a Musa, keččini ad k-rreɣ d Illu zdat n Ferɛun. Donc asmi ad d-nemmeslay ɣef Musa, nettwali Sidi Ṛebbi Illu. Ɣef wayagi Musa ini-k yusa-d yewwi-d yid-s lqanun neɣ ccariɛa. D acu yellan di ccariɛa? Ad teččeḍ ur ttetteḍ ara. Ad txedmeḍ ur txeddmeḍ ara. Atan wayen i tzemreḍ ad txedmeḍ, atan wayen ur tezmireḍ ara ad txedmeḍ.

Lameɛna ur k-yettmuddu ara tudert n dayem. Ad teččeḍ kan dinna simar, ha? Ara d-yaweḍ lawan anda ad d-teffeɣ ṭṭejra, umeqqaren n ṭṭejra n tudert. Ur ttnaleɣ ara tagi anef-as di ṭṭerf. Tagi deg uselmed i d-iteddun ad d-meslayeɣ fell-as. Aqlaɣ ad d-twekki-d ameslay ɣef ttjur-agi i d-inna akagi Sidi Rebbi. Myal ṣṣenf. C'est vrai, myal ṣṣenf. Tenwam iseddras asmi d-yusa yemeslay-d am Yeḥya Aɣeṭṭas xaṭi. Ayub asmi d-yusa tamsalt-is d ayen ixulfen ayen i d-inna Dawed.

Fehmet-d tutlayt n Yillu asmi yettmeslay. Asmi d-imeslay ɣef ttjur yesɛan lfakiya, inna i umdan dihin, wi tzemreḍ ad teččeḍ. Dihin tzemreḍ ad teččeḍ, mi dihin ur tettetteḍ ara. Iqsed-d aselmed. Iqsed-d aselmed. Ih.

ɣef ayagi agdud n wat isṛayil asmi d-ussan lanbiya meyal nnbi i d-yusan ad slen ad ččen lfakya-ines ad kupin aja wen fkiɣ taṣeddart

akken i d-tjemmeɛ tyaziḍt ifrax-is ddaw wafrun-is lameɛna kenwi ur tebɣim ara mya n tikkelt tebɣi-d ṭṭejra yusa-d nnbi d isṛail ad ččen lfakya-s ad smeḥsen i uselmed-nnes selment i lmut yeḥya aṭas ur ɛussen ara fell-as ur ɛussen ara ɣef ṭṭejra-agi sen d-ittunefk ɣef ayagi ur zmiren ara ad tuben ur sɛin ara lfakya amek ara ččen lfakya nettuba nitni iquccen tettwagzem-asen ṭṭejra-nsen ay tmaten ɛziz atarwa n sidi rebbi ahat yewqem sidi rebbi kečč ad tiliḍ d mmis n tfamilt d mmis n igenwan ur ttsemmiḥ ara deg qeddacen n ṣṣeḥ i irefden awal n ṣṣeḥ lxaṭer d ttjur i k-d-ifka Sidi Ṛebbi di lawan-ik iwakken deg-sen ara d-teččeḍ lqut yelhan ad tidireḍ lanbiya usan-d am ttjur ɛelqen lfakya

Lambya yakk asmi d-usan ttmeslayent kan ɣef ayen i d-yenna i yimi n Sidi Ṛebbi di tazwara tzemreḍ ad teččeḍ ur tettetteḍ ara ɣef wagi lambya asmi iselmaden llan sṭerǧimen-d Musa

Yefra-d Sidi Ṛebbi di ṭejra niḍen-in, ṭejra n tudert. Ur bɣiɣ ara ad meslayeɣ fell-as axaṭer bɣiɣ ad nṭewwel deg uselmed-nni iwakken ad d-nselmed ayen yefran deg-s s ṛṛeḥma n Yillu. Ad twalaɣ atmaten-nni ferḥen deg yigarawen akk ad d-selmeɣ akk fell-awen s yisem Yasuɛ Lmasiḥ. Weltma Lila, Sidi Ṛebbi ad kem-ibarek a weltma, weltma Zhur.

iɛeǧben i tmuɣli yelhan i wučči twalam wagi d ṣṣenf amenzu fayagi d nmeslay ass-agi ṣṣenf wis sin inek akked ṭṭejra n tudert di tlemmast n leǧnan

i d-yuwi Illu awal-is wagi di leǧnan ɣef ayagi di las di cnan cnawi ad d-dmeɣ taṣeddart-agi cnan cnawi ma yella cfiɣ-as tas ixef wis rebɛa a sidi rebbi ɣ-iɛawen

A taxḍibt-iw, d tala yettwaẓerben d lɛinṣer eh, yezzemmen. Icuba-d dagi ugellid-igi tameṭṭut-is dɣa ar timsal-agi ttmeslayent-d ass-agi ɣef ugellid n ṣṣeḥ yellan d Yasuɛ Lmasiḥ netta i d mmi-s n Dawed netta i d Sliman n ṣṣeḥ yesɛan tameṭṭut neɣ tamezgida. Tamezgida ass-agi inek d leǧnan yettwa yettwaẓerf xaṭer Sidi Yasuɛ Lmasiḥ ɛus fell-aneɣ Adam ur yexdim ara leqdic-nni i s-d-yefka Sidi Rebbi Adam d amdan am nekk am kečč Ifka-yas Sidi Ṛebbi leqdic ur t-yexdim ara. Figi dagi, Yasuɛ Almasiḥ i d aɣ-ineqqcen, i d aɣ-islemden yernu iẓerban ɣ-iɛussan-a. Yenna-d tibbura n laxert ur tt-izmirent ara fell-awen neɣ ɣef tmezdayt. Ah, donc din Adam yeǧǧa tibbura n laxert fetḥent.

iswi n sida rebbi s ccariɛa d acut ad iruḥ si si mya n ṣṣenfigi n ttjur i yellan d lambiya mya yiwen di lawan-is mya yiwen ad teččeḍ seg-s lfakya-nnes ala ma yeslḥeq-ik-id ɣer ṭṭejra n tudert ad teččeḍ ad tidireḍ i dayem amek ad d-tiniḍ ass-agi kan ad akken ccariɛa ur tenfiɛ ara melmi ur tenfiɛ ara ccariɛa-agi melmi ur nfiɛent ara ttjur-agi asmi ara d-tas ṭejra n tudert keččini ur tettetteḍ ara seg-s ha-t-an d acu i d apṛublem

lbaḍna-agi i d-ifkan Sidi Ṛebbi tarwa-ines aqlaɣ ant nettberriḥ akken wagad ara ifehmen awal-igi ad ttwaɛqalen d arraw n wexxam ad d-rnun ɣur-neɣ di lweqt-nni anda i d-iceggeɛ Sidi Ṛebbi yiwet n ṭejra isem-is Nuḥ Nuḥ ara yettɛeggiḍ ayaw ittbecciṛ yefka-d aselmed Wigadis n twacult-is ugin ad amnen drus i gumnen. Ifda ara yettuɣu ara yettɛeggiḍ i yiɣersiwen. Ayaw! Ilaq win islan i ṣṣut n Nuḥ ad d-yekcem ɣer daxel n lbabuṛ. Ass-agi win d-islan i ṣṣut n Nuḥ ad d-yekcem ɣer lbabuṛ.

Iniken rnan-d waman. Tulid yuli-d lbabuṛ-nni, inik aman refden lbabuṛ-nni s nnig n wedrar. Wigi ad ilan tarwa n Sidi Ṛebbi ad tefhem. Rnu-d ɣer-s anejmuɛ, ɣer-s atmaten-ik, a tistmatin-ik, i wakken ad tetturfeḍ. Xaṭer nesɛa lweɛd n Ssid, d akken ad d-yuɣal ad aɣ-yerfed. Ass-agi lameɛna atan ara yessal Aɣ d-yessalay s waman-igi, s tmussni-igi, i d-nettberriḥ akka. Yiw akken tamezgida ad tt-nheggi, ad truḥ ɣer ɣer sadrar neɣ ɣer sigenni. Sad Rebbi Illu-nneɣ, ad kun-ibarek s yisem n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, ur ttcukku ara, ayen i tesliḍ akkagi d tidet, ṭṭef-it zuzrit, iwakken wigi ad yellan d arraw n wat uxxam ad d-nnejmaɛen. wagi d iswi sada ttiɛadeneɣ ma yella isemḥaneɣ sada rebbi illu ad nuɣal azekka ad nemmeslay ɣef ṭṭejra-agi n tudert yellan di tlemmast n leǧnan ad nẓer ayɣer